Aman yeddren d yiwet n ubas taqbaylit i wid yebɣan ad ḥefḍen akteṛ f ubrid n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ams lxir fell-awen ay tmaten di setma d Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Iḍ-agi, akken mazal nettxemmim ɣef lmeɛna n laman, bɣiɣ ad nxemmem diɣen ɣef tisura. Ad tinim tisura? Acu yellan gar laman d tisura? Ula d nekkini, lɛaca, cukkeɣ akkenni mi qqimeɣ ad qelbeɣ awal Rebbi ɣef ayen yettwaketben ɣef tisura. Ulac axxam mebla tisura, yak? Mi ara neɣleq tewwurt s tasarut, nella fi laman. Win ara yuɣalen s axxam-is, ad yeldi tewwurt n wexxam-is s tasarut, dɣa ad yekcem ɣer amkan-nni yellan fell-as d amkan n laman. Win yesɛan leɛqel, Ur ittak ara tasarut neɣ lmeftaḥ i llufan neɣ i agrud amecṭuḥ. Ala d win yesɛan kra n lefhama ara yeddmen tasarut, win ɣef zemren ad tteklen medden neɣ at uxxam. Deg uxxam n Leqbayel, lebɛad-agi d urar d tamɣart i d-yettaṭṭafen tasarut. acḥal abrid tɛelqit ɣef umgarḍ-is iwakken ur as ttruḥu ara, neɣ tameṭṭut yesɛan arraw-is ad teṭṭef tasarut n taxzant neɣ asenduq ad tt-tegger deg lǧib-is. Bab tasarut dima d win yesɛan afus, win yesɛan tazmert gar wid i s-d-izzin. Tisura Sebɛemya iseggasen uqbel i d-yusa Sidna Ɛisa ɣer ddunit, Nnbi Icɛaya ikacef s imeslayen-agi ɣef Lmasiḥ, inna-d, Tasarut n uxxam n Dawed, ad yers ɣef tayet-is, ad yelli, ula yiwen ur ittṣewwir, ad iskur, ula yiwen ur yelli. Sidna Ɛisa iman-is inna-d deffir ḥaggu-ines, Nekkini d amezwaru, d aneggaru, d lḥi, uɣaleɣ mmuteɣ, aql-iyi ddreɣ seg lequrun ɣer lequrun, sɛiɣ tisura, lmut d tanezduɣt n lmeggtin. Acu d lmeɛna n yimeslayen-agi merra? Nekkni iḥamlen Sidna Ɛisa, yetteklen fell-as, i leslak, nefhem swaswa lmeɛna-nsen, a lxaṭer d Sidna Ɛisa i yeldin fell-aɣ tewwurt ɣer tudert n dayem. Yettwekteb deg Uaḥi, Tasuret waḥed u ɛecrin, laya sebɛa u ɛecrin, Ur ikeččem ara maḍi ɣer lǧennet ayen yumsen, la win ixeddmen lekrah d lekteb, ad ak-cmen ala wid ittujerden di tektabt, tudert, izimer. Sidna Ɛisa Lmasiḥ Ifkan iman-is d lfdi i ddnubat irkul medden, iwakken ar yeldi fell-aɣ ass-agi, tewwurt n lǧennet. D tidet, Sidna Ɛisa immut, ulamma Cciṭan yebɣa ad yessemmen medden belli ur immut ara, iwakken ur ttuselken ara. Lameɛna ass-agi yedder, ila d lḥi, yettadam deg ufus-is tisura n lmut d tamezduɣt n lmeggtin, a lxaṭer yeɣleb lmut. Win itteklen fell-as, ur ittɛedday ara lḥisab d lɛiqab, lameɛna ad iɛeddi seg lmut ɣer tudert, tudert n dayem, tudert n ṛṛuḥ. D Ṛebbi i s-ifkan lḥekma-agi i Sidna Ɛisa lxaṭer ittkel fell-as. Uqbel ittwarfeɛ ɣer igenni, Lmasiḥ yennejmeɛ-d ṭṭulba-s yenna-yasen, Mkul lḥekma tettunefk-iyi-d deg igenni d lqaɛa. Ṛuḥet tura kunwi, rret lǧnas irkul d ṭṭulba-w. Seḥfḍet-ten, ad tebɛen yir kul ayen i awen-umreɣ. Aql-iyi ttiliɣ yid-wen kul ass. Amzun mi iruḥ ɣer yigenni ɣer baba-s, lxaṭer ccɣel-is ikemmel, yeǧǧa-yasen i wid i t-itebɛen tisura-nni i s-ifka baba-s, Ṛebbi ilhan deg yigenwan. Tura Buṭrus d ṭṭulba-s nniḍen n zik Mmuten, kecmen ɣer yigenwen. Tura Buṭrus d ṭṭulba nniḍen n zik mmuten, kecmen ɣer ddul Ṛebbi i sen-yeldi Sidna Ɛisa, lameɛna nukni i teddun di leqdam-insen, i ttakeɣ-d Sidna tisura-nni, yeɛni i wid itteklen ɣef Sidna Ɛisa leslak, i kebreɣ-d Sidna-ɣ deg wayagi. Lxaṭer tisura tettunefken ala i wid yuklalen. Amek ara nuklal nukni? Nuklal a lxaṭer nella d arraw Ṛebbi s laman, deg Lmasiḥ, neṣfa s idammen-is. Iyyaw ad ndekker tura numiru sbeɛṭac deg tektabt n Ttdekkir. Yella seddaw i yemma, win yettnedin

Iyyaw ad nɣer tura ayen i d-yenna Sidna Ɛisa i Buṭrus ɣef tisura n ddula n Ṛebbi, ɣer lxaṭer deg-s lmeɛna fell-aɣ i t-itebɛen ass-agi. Ad tafem i Inǧil n Maṭa, tasuret seṭṭac, laya tmenṭac. Maṭa, seṭṭac, laya tmenṭac. Sidna Ɛisa yenna-yas i Buṭrus, win ay nettmektay ussan-agi, yenna-yas, Nekkini qqareɣ-ak, telliḍ d Buṭrus, ɣef ẓẓru-agi ara bnuɣ tajmaɛt-iw. Lmeɛna n Buṭrus, d aẓru, s tameslayt n lweqt-nni. Ɣef wayagi i s-yenna Sidna Ɛisa, Telliḍ d Buṭrus, ɣef uẓru agi ara bennuɣ tajmaɛt-iw. Acu ɣef i s-yenna akkenni? Ɛni d Buṭrus ara yuɣalen d Lmasiḥ, yettadamen tisura n lmut d tamezduɣt n lmegtin? Xaṭi, ulamek. Lameɛna Sidna Ɛisa, akken iruḥ ɣer yigenni, yefka-as i Buṭrus d ṭṭulba nniḍen tisura n cchada. Inna-yasen, Ruḥet, seḥfḍet medden irkul ayen i awen-umreɣ. Am akken i ceggɛeɣ Baba, i ken-ceggɛeɣ ula d kenwi. Ilit d inigan-iw armi d iɣef n ddunit. A yetmaten d ysetma, Sidna Ɛisa yettak-awen ula d kenwi tisura-agi deg tmurt-nwen, tisura n laman, tisura n cchada n laman ay tesɛam akken tettkellem fell-as i leslak. Acu ara txedmem s tisura-nni? Ad ten-teffrem? Neɣ ad tceɣlem yid-sen iwakken ara tettwelli tewwurt n leslak i lǧiran-nwen? Acu yexdem Buṭrus s tisura n Dulayg-nwen i s-yefka Sidna Ɛisa? Kunwi yesɛan Inǧil, tzemrem ad teɣrem f iman-nwen deg tektabt n Cɣel Rrsul ayen yexdem Buṭrus d rrsul-nniḍen s tisura-nni i sen-ittunefken. Yeɛni tasurett n cehada, tasurett n tdaẓalit. D tidet, ɛetben cwiya, lameɛna dumen deg wayen i sen-ifka Ssid-nsen ad xedmen deg ddunit, ur ttun ara lweɛd-nni i sen-iǧǧa, Aql-iyi lliɣ yid-wen kul ass, lweɛd-nni yella fell-awen diɣen.

Buṭrus, tisura-nni i s-ittunefken yeldi tewwurt leslak i udayen amezwaru, ubeɛɛed yeldi tewwurt i wat leǧnas nniḍen. Lukan yeffer tisura-nni s lxuf, tili ulac timerjiwt fell-aɣ ass-agi. Xemmemet ɣef Buṭrus, amaxuf-nni inekkren s idis i t-itebɛen s lbeɛɛed, yuɣal d aẓru iǧehden ɣef i yebna Sidna Ɛisa tajemmaɛt-is. Nukni nella si tajmaɛt-nni, ibɣa ad ibennu fell-aɣ, ad yernu lmumnin ara ikecmen ɣer lǧennet s cchada-nneɣ, s tizila-nneɣ. Acu i ibeddlen Buṭrus seg amaɣ umaxuf ɣer win iǧehden ameẓru? D tazmert n Ṛuḥ Lqudus i yeǧǧa Asidna Ɛisa i lmumnin-ines mi iṛuḥ ɣer igenni. Atmaten di ssetma, Ṛuḥ Lqudus-agi, Ṛuḥ n tezmert n Ṛebbi, I tunefk-as i mkul win iqeblen Sidna Ɛisa am umeslak-is, kunwi ttḥessisen iḍ-agi i ttussman d imasiḥiyen, izdeɣ deg-wen Ṛṛuḥ Lqudus, ittak-awen tazmert am akken i tt-ifka i Buṭrus, ad tbeddem, ad tesshedem. Sidna Ɛisa iqqar-awen iḍ-agi, fell-awen ara bnuɣ tajmaɛt-iw deg tmurt n Leqbayel. Dɣa yeqqar-awen, akken yenna i Buṭrus, tiwwura n tamezduɣt n Megtin ur ɣellbent ara tajmaɛt-nni. Ataya lweɛd fell-awen, yettkel fell-awen ad tqeblem ɣur-s tasurett n cehada, tasurett n taẓallit, ad teldim i wid i kundizin tewwurt n lǧennet. Ṛebbi ur yesɛi ara ifassen deg ddunit, ala ifassen nneɣ, nwen. Ur yesɛi ara iles deg ddunit, ala ilsawen nneɣ, Nwen. Nukni i lan d arraw-is. Sin Ɛisa yettak-aɣ diɣen lweɛd n yefka i Buṭrus, yenna-as, Ayen irkul ara teccideḍ ɣef lqaɛa ad yecci deg igenwen, ayen ara tefsiḍ ɣef lqaɛa ad yefsi deg igenwen. Wayagi ittak-aɣ lemɛacer d Rebbi deg ccehda-nneɣ. Amek ara neccid, ad nefsi s tisura i aɣ-d-ifka Ssid-nneɣ? Alaḥbab s taẓalit. Nesɛa amcafaɛ yeddren ɣer yifus Ṛebbi. Sidna Ɛisa yeqqar-aɣ deg wawal-is, ayen ara tessutrem s isem-iw ad awen-ittuxdem. Sidna Ɛisa Lmasiḥ, Ssid-nwen, isiwel-ikun, iqqar-awen, ẓewret, kkret ad tcehedem fell-i. D ayen kan ay nezmer ɣer lǧiha n medden. Ur nezmir ara ad ten-zzemlil ad qeblen leslak n Ṛebbi s laman deg Sidna Ɛisa. Lameɛna deg lǧiha Ṛebbi d netta i aɣ-ifkan tasarut n taẓalit i wakken ara tnedweɛ, i wakken ara nedɛu Ṛebbi ɣef wid isellen i cchada-nneɣ. D netta ara ifsin deg yigenwen s laṣel n ddnub icekklen wid i ken-d-izzin, d netta ara icudden leslak-nsen, ara yektben ismawen-nsen di tektabt n tudert i izimer. Tisura. Ila awal iḍ-agi diɣen i yiɛdawen n Sidna Ɛisa, ɣer lxaṭer ɣur-i lexbar mačči ala d imasiḥiyen i ttḥessisen i nnuba-agi. Zik Sidna Ɛisa yenna-yasen i wat ddin i nufqen fell-as, A nnger-nwen, lxaṭer tekksem tasarut n tmussni i medden, ur tkeččmem ara iman-nwen, wid ibɣan ad kecmen tḥebsem-ten. Nessen aṭas i ttqelliben abrid n Ṛebbi n tidet deg tmurt n Leqbayel, Lameɛna llan wid yebɣan ad sen-kksen tasarut n tmussni n leslak. Teqqarem amek? Ḥebsen tikwal tibratin n wid i aɣ-ikettben, ḥebsen lǧawab-nneɣ, sserɣen tiktabin n leqraya n Wawal Ṛebbi ay neceggeɛ i wid i ten-yessutren. Kenwi xedmen akkenni, ur tenufqem ara fell-aɣ, tettnaɣem s Ṛebbi. Acfut ayen yettwaketben. Ur tkeččmem ara iman-nwen, wid yebɣan ad kecmen ɣer ddewla Rebbi, tḥebsem-ten. Tbeṭṭlem akka gen yawal Rebbi s lɛada-nwen ay tsersem. Lameɛna Sidna Ɛisa yettak-asen lewɛad i wid iwumi yefka tisura n ddewla Rebbi dagi. Iqarawen, tibbura n tamezduɣt lmegtin ur ɣellbent ara tajemɛat-iw. Ẓewret, ur ttagadet ara. Ad tesɛum ddiq deg ddunit, lameɛna ẓewret, nekkini ɣelbeɣ ddunit. Ma llan wid yettḥessisen iḍ-agi iɣerqen s lḥisab-nwen, wid ixedɛen Sidna Ɛisa, lmeɛna tebɣam ad tuɣalem ɣur-s, nesɛa tektab tamecṭuḥt ara wen-iɛawnen isem-is Bdu Ddu. I wid ur nessin ara ad ɣren s taqbaylit, llant tektabin nniḍen s tefransist, s taɛrabt. Aktbet inuba aman idren, boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, nuba aman i ddren, tabwaḍt n tibratin meyya u waḥed u rebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset mkul ddurt ɣef lweqt-agi, ass lǧemɛa i lexbar lxir, d wass n ssebt i aman i ddren, snat nubat-agi s taqbaylit i ken-ittawḍen si Transworld Radio 205 mètres ondes moyennes, Radio Monte Carlo.